Сахалар туруоруҥ бэт эр кымыспыта ютубка таххалҕаарыттан сааскы түбүккэ баттатан диэххэ наада Биэтөтө суох үлэ элбэх курдук ол да буолар аан дойдуга туох буоларын билэ көрө сатыыбын Олортон саамай уолталаахтара биһиэхэ сыһыаннаахтара Россия правительствотын таҥыы дии саныыбын. Дьэ, бу правительствоны нашествие губернаторов диэн ааттаатылар. Ол курдук, түөрт губернатор министр буоллар, биир губернатор президент Владимир Путин тус бэйэтин көмөлөөччүтүнэн ананна. Бэҕэттэ билэргит буолар, кимнээҕин Артур Алиханов бу Калининградскай уобалас губернатора ээ промышленность уонна атыы-эргин ээ министрэ буолла. Аа Курскай губернатора Роман Старовойт ээ транспорт министрэ ээ ы ыкса ыалбыт Хабаровскай кыраай губернатора Михаил Дегтярев спорт министринэн ананна, урут саха иригэр таас чоҕу хостуур Калмар тэрилтэ генеральнай дириэктэринэн үлэлээбит, онтон Кемеровскай уобаласка губернаторынан талыллыбыт Сергей Сивелев энергетика министрэ буолла. Онтон дьэ ээ Владимир Путин приемнига, ол эбэтэр кинини солбуйааччы киининэн ааҕар киһилэрэ Тульскай уобалас губернатора генерал-полковник Россия Героя Алексей Дюмин Путин тус бэйэтин көмөлөөччүтэ буолла Дьэ, бу правительство туһунан биир өйдүөххэ наада. Уопсайынан Россияҕа икки куус күүс утарыта үлэлииллэр. Икки күүс. Олор былаана араас кырааскалаах буолуохтарын сөп. Ол гынан сүрүнэ икки күүс сөптө. Патриоттар диэххэ, уонна биирдэрэ ээ глобалистар онтон түөрт да отuz биэһинэн сыллардааҕы ээ термини туттар буоллахха безродные космополиты диэн дьэ бу глобалистарга бастатан туран бастатан туран миллионер миллиардер аймах киирэр тоҕо диэтэххэ Хапытаал хаччы хаһан баҕарар кыраныыссаны билиммэт буолаатыыр айылҕалаах. баай дьоннор хаччылара уонна хамсаабат баайдара ханна баар даҕаны ону дойду оҥосоллор. Мин мэлдьи этэбин бу история күлүү-элэк курдук диэн ааттыыллар. Мин-бии эргиэн кэлэн ааһар. Ол курдук ааспыт үйэ отуус сылларыгар эмиэ үүт-үкчү маннык балаһыанньата. Маннык быһыы-майгы. Ол курдук ол саҕана ким наадаларый? Холобур, сталинистар уонна Троцкистар күөн көрсүһүүлэрэ сытта. Э, сталинистар идеялэрэ туох диэҥҥэ холобур? Кинилэр былаана идеялэрэ диэн строительство социализма в отдельно взятой стране диэн. Ол аата Советскай Союзка социализмы тутуохха сөп диэн ону оннук идеяны туттуллалларда онтон троцкистар киэннэрэ идеялара диэн мировая революция аан дойду үрдүнэн революция оҥоруохха наада троцкай бэҕэ билэргэ курдук перманентная революция диэн теорияны буруйан таһаарбыта Ол эбэтэр быыстала революция диэн дьэ ону буолаана билиҥҥи үйэҕэ сыһыарар буоллахха путин командата строительство капитализма с человеческим лицом в отдельный взятый стране диэххэ сөп холобур арыцыйаҕа дьэ бу манна Россияны кытта биир санаалаах судаарыстыба аҕыйаҕа уоҕугунна. Холобур буоллаҕына Америка холбооктаах штаттарын диктаторыттан кинилэр тоорҕооннарыттан сылайбыт судаарыстыбалар элбэх буолан биэрдилэр. Ол эрсэригэр холобур түҥ былыргы цивилизациялар утумнара Кытай уонна Индия баар бу дьиҥнээх цивилизация судаарыстыбалара буолуохтара түҥ былыргы цивилизация баччаҕа тиийэн кэлбиттэрэ онно биллэн турар БРИКС дойдулара Ону кытта глобальный юг диэн ааттыыллар. Дьэ, ити Африка, Азия уонна Латинская Америка дьадаҥы дойдуларын ээ арҕааҥҥы дойдулар бэйэлэрин диэки тардаатыыллар. Кытай уонна Россия бэйэтин диэки тардаатар. Ол ухханыгар бэйэҕэ билэргэ курдук Россия холобур Францияны Африкаттан ыган таһаарар. Онно ол иһин Макрон абаккатыгар Украинаҕа эриинэн киириэх буолан айаҕаламмыта даҕаны бу айа хомуктаата, мэлдьэһэн мэлдьэһэн ороото. Ол эбэтэр Россия, Кытай уонна кини биир санаалаахтара многополюсный мир диэн, ол аата биир ханнык таһыдаарыстыба тойорхообот систиэмэтин олохтоотулар. Оттон глобалистар идеяларытын тугуй, тоҕо тургутуй эттэххэ, бэҕэттэрдиир буолуохтааххыт, били Биибилийэҕэ оһоруллар Вавилонская башня тутуута аһатта. Биир полюстаах кистэмин олохтооһун аан дойду үрдүнэн. Манна дьэ элбэх кэнсиэпсийэ баар. Онтон били мировое правительство да диэн баар, золотой миллиард да диэн баар, ээ урут бу туһунан хымыйа дииллэр этэ, ол гынан баран билигин золотой миллиард диэн термини политологтар бары туттар буоллулар. Онтон мировое правительство кыайан тэриллэр кыаһуох дииллэр кылымман айдаабыт оҕулла куумуннаһыы диэн хаһан да киһи аймах үөскүөҕүттэн баар быһыы-майгы холобур баарга үс атыыһыт көрсө түстүлэр да куомуннаһан киирэн бараллар. Онтон аан дойдуну баайын-дуолун барытын бас билэр туһуттан куомуннаһыы, аагыбырдаһыы, уообулуу диэн кими таайа баарай? Холобур да аан дойду нэһилиэнньэтин аҕайытыахха наада диэн кэнсиэпсийэ баарын билэбит онно ол туһугар үлэтэ барар быһыылаах оннооҕор биһи билэбит биһи оннооҕор биһиэхэ тарҕанар ити планирование семьи диэн аҕыйах оҕолонууну биһирии хамсааһын Аны оттон аккаастаныы ээ чаал фри диэн аан дойду үрдүнэн хамсааһын баар. Аны туран эр киһи эр киһини дьахтар дьахтары кытта ыал буолуута эмиэ бу нэилиэнньэни аҕыйатыыга Туһуланар дьоммулар оннуга да биллэр ону кытта вакцинирование диэн ону кытта аан дойду бары муннуктарыгар кыра-кыралаан сэрии көрдүгэннэрин тэрии диэн манна диэттэххэ радикальнай ислама эмиэ арҕааҥы дойдулар иитиэхтэн таһаарбыттара холобур Ирагы бүттүү буомбалааннар Ливияны өттө урусхаллааннар ИГИЛ диэн террористическай тэрилтэ, Россия бобуулаах тэрилтэ үөскээн төрөөн тахсыбыта. Аатынан Афганистаҥҥа Талибан хамсааһынын эмиэ Америка Холбоһуктаах Штаттара тэрийбиттэрэ диэн этэллэр. Онтон Россияҕа мин бэйэм даҕаны эһэрээбинэн ону кытта үгүс ырытааччылар да этэллэринэн Россияҕа хаамай кутталлаах өстөөҕүнэн бэйэлээх бэйэтин элитата буолар диэн ааттыыллар. Бу тоҕуонус сылларга үөскээбит элита Бүтүн Арассыыйа үрдүнэн тарҕанан олорор, ол иһигэр Арассыыйа правительствотыгар да бааллар, национальнай компаниялар салалталарыгар да бааллар, регионнар правительстволарыгар, салалталарыгар да бааллар. Бу дьон ООН бырыһыаннара потенциальнай таҥнарахсыттар диэхтэлэр. Ытааныгылы эттэххэ, кинилэр бу дьиҥ чахчы илэ өстөөхтөр диир кыах-уох курдук алтынаммат өйдөрө-санаалара глобалисты диэн ааттыыллар. Ол аата Холобур, тоҕуон сыллардааҕы курдук Америка холбоһуктаах штаттарын табаҕайдарын анныы киирдэхпитинэ, онно тута сүүс аҕыйах бырыһыан эргийэргэ атааччыннардын. Дьэ, дьэ отуус сыллардаахха төннөр буоллахха, сталинистар, троцкистары кыайбыттара. Троцкистарга ким ытыллыбыта, ким хайа иһиллибитэ, ким дойдуттан иһиллибитэ, онтон Троцкайы бэҕэ билэргэ курдук сыстан тиийэннэр, койгуоннан оройон хаһан өлөрбүттэрэ. Ол саҕана билиҥҥи буолбатах, сиэр-майгы кытаанах соҕус этэ. киһи сыанатын, олоҕун сыанатаҕына чэпчэки курдук быһыылаах. Аны историяны билиҥҥи үрдэлтэн сыаналыыр атаммат. Дьэ, глобализм диэхэтэ. Глобализм бу процесс, онтон ханнык баар процесс салаллар кыахтаах, управляем этэ. Бу сир хамсааһына буолбатах буоллаах олбур. Аа, ханнык баара глобальнай үөрэх, олбура коммунизм да буоллун, либерализм да буоллун, аа, бу олоххо киириитэ уһун киэҥ этэ. бэрт уһун болдьоххо былааннанар үлэ дьону-сэргэни сыыйа-баайа үөрэтэллэр дьону хаҕылыаттаха эттэрин үөрэтэллэр олорбор били баҕаны итии ууга бырахтахха ойунтаххарын иһин тымныы ууга уган баран сыыйа алыттахха көрсүө баҕайытык буһан хаалар диэн буолар мин биир ол курдук буолла Оччотугар дьон-сэргэ бэйэтэ судургутук өлөр өлүүтүгэр бэйэтин баҕатынан, баҕа өттүнэн дьулуһуохтаах. Холобур буоллаҕына биһиги тыа сирин быраҕан куоракка мустарбыт курдук. Тыа сиригэр киэҥ-куоҥ уһаайбабытын быраҕан ону Дьокуускайга баар бюджетнай дьиэ тутуутун саҕа кыбартыыратыгар атастаан турбутум. Үүбэлии ыһыллаах ипотекаҕа кур иэскэ киирэн туран эрдэ. Сүөһүбүтүн аспытын сүүскэ биэрэн туран, бу барыта биһи барыта баҕа өттүбүтүнэн оҥосторо быһыыбыт майгыбыт буолар. Дьэ, Патриоттыыны оттон бэҕэппин патриотическай хамсаан патриоттуу бөлөх патриот диэн аҕа дойду ийэ дойду диэн тылтан тахсыбыт туох ол эбэтэр былаана патриот дойдутун сайдыытыгар үлэлиир диэн өтүөххэ Биллэн турар, манна араас ээ кырааскалар хап, араас хайысха баар, дойдутун тулаары сылдьар киһилэнэ. Онтон арҕааҥҥы дойду дойдулар глобализмнара диэн тугуй? Бу Америка холбоһуктаах штаттары баһылыктаах арҕааҥҥы дойдулар гегемонияларын иһин турунар судаарыстыбалар да онно турунар күүстэр судаарыстыбалар буолуо да бу финансовый интернационализм урут биһи эвескаана пролетарскай интернационал диэн баар буолла билигин финансовай интернационал диэн баар Арҕааҥы империализм доктринатын туругуран туһугар глобализм саамай сүрүн инструмена тугуй диэххэ биир саамай сүрүн күүстээх уонна дьайыылаах инструмена урбанизация буолар бу урбанизация олохтоох төрүт олохтоох дьону эһиигэ Сууланарар да. Холобур, ээ, төрүт силин сиирбит киһи төрүт культуратыттан, төрүт сири-тамайгыттан аа арахсыбыт сир халаан икка дарыйаммыт киһи, оттон аа маргинализация диэн буолар. Бу төрүт олохтоох дьону маргиналларга кубулутуу диэн ааттанар. Дьэ саха омука дьэ саамай ээ эрэхтээх аа хамсааһын. Онно биһи биһи баҕаны ээ тымныыга уган баран аа-дьуо сылдьалларын кэриэтэ бэйэбит баҕа өттүбүтүнэн көрсүө аата баран ээ дьоммут буолабыт. Аа Оччотугар биһиги Саха сиригэр глобалистар халайаллар дуу, патриоттар халайаллар дуу диэн боппуруоска хайдах хоруйдуохпутуй эбий? Биһиги манна урбанизация хаамыытын көрөртөхпүт. Төһө тэтимнээхтик барарын. Биллэн турар, сылга сүөһүбүт ахсаана уон икки тыһыынча төбөннөн аҕыйыыр буоллаҕына, урбанизация хаамыыта эмиэ оннук тэтиминэн барар буоллаҕына. Бу уон икки тыһыынчанан билиҥҥи үйэҕэ бүтүн улуус сүөһүтүн ахсаана. Дьэ, бу туһунан мин ааспыт туохха кэпсээн турабын, ааспыт таһаарыыбар боппуруоска элбэхтик төннөр буолуохтаахпыт. Быһата мин санаабар тыа хаһаайыстыбатын анаан-минээн эһии бара турар. Онон дьэ Бу боппуруоһу биһи ыһыах аайы ыстаатахпына табыллар буолуохтаах. Дьон-сэргэ инники кэскилин бэйэтэ туруорсарын туһугар. Дьон-сэргэ өйөһөн аата уһуктарын курдук. Бу Саха сиригэр мунна тыа сиригэр, чуолаан тыа сиригэр икки кэнсиэпсийэ үлэлиирдиэханыбын мин. Арассыыйа национальнай проектын чэрчитинэн хас нэһилиэк аайы оскуола баҕа тутуллар, спорт, культура эбийиэктэрэ тутуллаллар. Онтон Саха сирин салалтата тыа хаһаайыстыбатын халымааргытык салайан, сотору аҕай хылынан бу оскуолалар бу оҕо уһуйааннара, бу успуорт монокультура объектара кураанах хаалалларын хааччыйарга үлэлиир курдуктар Манна мин биһиги республикабыт иккис президенэ Вячеслав Кушниров этиитин аныктыахпын баҕарабын. Кини маннык диэн турар. Саха Өрүм правительствотыгар киирэ үлэлээхтэр. Тыа сирин сайыннарыы уонна амтанатын үлэтэ тоҕо диэтэххэ ээ промышленность үлэлиир аа саха сирин правительствота ороһутугар даарымданаат ийбаттэн онтон промышленность үлэлиир буоллаҕына ол аата нолуок төлөнөр нолуок төлөнөр буоллаҕына бюджет аа тэрилтэлэрэ үлэлииллэр Оччотугар Саха Сирин правительствотыгар туох ордору иһэрдэ? Биир эрэ хайысхаордор тыа хаһаайыстыбатын, тыа сирин сайыннарыа, онтон атын анала суох диэбит. Маны мин саамай сөп диэн ылыым. Атын тугу да толкуйдуһаатыы суох, нолуок тыынар буоллаҕына, онон онон бюджет салааларын үлэһитийэ туохтааҕын толкуйдуһаатыы наада суох. Промышленнас тэрилтэлэрэ правительствоҕа наадыйбаттар, правительство дьаһалыгар. Онон Вячеслав Анатольевич этиитэ саамай сөптөөх. Саха эрин салалтатыгар биир идэлээх, тыа сирин сайыннарыы, тыа хаһаайыстыбатын сайыннарыы. Бүттэ. Уонна ону-маны толкуйдаатылар кинилэр туохтара суох. Дьэ ол оннугар ээ Дьокуускайга сайыннарыы барар. Туоара аа дьону-сэргэни угуйар курдук ээ маастар-план оҥоһуллар. Түүнэ үтүмэн үгүс үпкэ. Холобур, икки тыһыынча отут сылга диэри төрт сүүс биэс төрт сүүс биэс миллиард солкуобайга тутуһуохтаах. Бу инфраструктура тутутарда. Бу буолаана диэс хаччаатта кредит тайдааны кырабырыһаннаан иһин иэсаата иэс буллаада Бу дьэ туох да оҥорон таһаарыыта суох, ханнык да оһобуот фабрика суох дойдутугар Болохтоон нэһилиэнньэни тоҕо мунньалларын ким билиэбаарай? Аахылынан дьэ манна били

Оччотугар кэпсээнтэн кэпсээн диэбиккэ дылы аан дойду үрдүнэн урбанизацияны көҕүлүүр дьиҥ чахчы глобалистскай тэрилтэнэн угумбу диэн баарарда. Объединенные города и местные власти диэн аан дойду таатарыта. Аан дойду туох баар баҕарытаҕар оннооҕор быттыгар барытыгар тарҕаммыт тэрилтэ. Бу тэрилтэ биир муҥурҕалааччытынан биһиги республикабыт Ил Дархана Айсен Николаев буолар. Вице-президент буолан астааххына. Дьэ кини бу тэрилтэ Дьокуускай мээринэн үлэлии олорон киирбитэ. Онно АГМБ Евразията аһылаатын вице-президенэ этэ. Маны киһи утары этэр туохтабах, одайахха бу тэрилтэҕэ барыта олохтоох халайыныы халайааччылара олороллор. Холобур, Евразия дойдуларын республикаларын бары бэрэстэбиитэллэрэ бааллар. Ол гынан баран баран бары бука бары олохтоох алайыны салайааччылары бу олохтоох алайыныы депутаттара уонна биһиги эрэ республикабыт салайааччыта Ил Дархаммыт баар уонна атын баарын билбэппин мин холобур көрдөххө уох курдуктар бары олохтоох халааны мин билэрбинэн бу сокуонунан бобуллар Тыйыс сүүс уон түөрт нүөмэрдээх федеральнай сокуоммар убопшек в принципах организации публичной власти субъектах Российской Федерации диэн. Бу статья бу сокуон биир статьята бобор манна маннык куруллар

Бу омук тэрилтэтэ буоллаҕа. Испания, Барселона куоратыгар кииннэнэн, түһүүлэнэн сытар тэрилтэ. Бу бэйэтэ туспа судаарыстыба курдук конституциялаах тэрилтэ эбитэ. Уонна олохтоох халайыныыга аналлаабытынан биир сүрүн хайысхата децентрализация Онуй Пылана быыбарыкпыт Саха Республикатын Россия былааһыттан децентрализациялыы сатыыр мөккүөрдээх да хайдах Ол диэххэ кини ОГМБ биир салайааччыта буоларын быһыытынан ОГМБ Конституциятын тутустаан ааттанар буоллаҕа Дьэ билбэтим, хайдаабыт уолла, дьэ бу толкуон туох диирэ буоллум аны. Аа, оннук буоллаҕына дьэ Боотурдаата Врахарык аадьыга эмиэ тарҕанан турар. Айсен Николаева Россия правительствотыгар ылаллар үһү диэн. Аа, дөрүн-дөрүн маннык урах тарҕанааччы бэһэ плаат Итиннэ ити ылаллар, буһу булаллар үһү диэн буолар, сотору-сотору оннооҕор Трутня манньыгар да или Уһук Илиннээҕи федеральнай уокурук хаалтатыгар барар үһү диэн буола сылдьыбыта. Ол гынан баран санаан көрдөххө дзюдо ист Путин, картиз Трутневы, Айсен Николаевка тоҕо тастаһыаҕай? Санаан да көрдөххө Тоонньута ураты не санаабар билиҥҥитэ биһиги киһибит Россия правительствотыгар киирсэр кылааһуах глобалистскай тэрилтэҕэ айааччытын патриоттар тоҕулуохтарай? Биллэн турар, кини Кириэми ханна эрэ башнятыгар Өйөбүллээх буолуон сөп гынан баран Путин ол кини кэнниттэн кинигэ солбуйааччы Алексей Дюмин буолуо дииллэр. Кинилэр халыйалларын тухары глобалистар сыыйа баайы былаастан өссө тиэйтиллэн иһиэхтэрэ диэн буолар. Сыыйа баайа. Тутуу ылбатах буол. Ээ онон дьэ табаар глобалистар уоскуйуҥ, Ил Дархаммыт барыа кынан-нуо барыак кэлиэ диэн ээ куттанарга түрүөт суох курдук билиҥҥитэ. Ээ дьэ Россия саҥа правительствотын тула Саха ырыа сыһыаннаан мин санааларым итинниктэр.